Rêkdar Toma Şevanênêja niha jê em ê nivîsa Fehîm Işık ku di rojnameya welat de nivîsandiye bîne serekranên me Fehîm Işık dibêje têkçûna Kurdan ne tenê têkçûna Kurdan e.
Êrişên rejima Erdogan a li ser Rojavayê Kurdistanê didomin. Erdogan careke din hewl dide ku êrişek berfirehtir bike. Vê carê bi taybetî dixwaze Minbic û Til Rifatê dagir bike. Ji bo ku destûra vê êrişê bigire jî tu derî nema ku serî lê neda. Di nozdeh tîrmehê de li Tahranê bi Pûtîn û Reîsî re civiya, wisa dixuyê îcazeya ku xwestiye nedane wî. Li Tahranê helwesta Moskow û Tahranê nedişibiyan heb. Pûtîn diyar e hem ji bo rêveberiya xwe ser mecbûrî hikûmeta Şamê bike û hem jî ji bo nakokiya di navbera NATOyê de Zêdetir bibe Erdogan ji bo mesleheta xwe bi kar tîne. Bi vê sedemê jî her tim derî ji Erdogan re vekirî dihêle. Lê Tahran wekî Moskowê nafikire. Bi kin û kurt ew naxwazin Tirkiye li herêmê xurt bibe. Erdoganê ku ji bo êrîşek berfireh a dagirkeriyê destûr wernegirt zor da suîkastan. Bi balefirên keştê yên bi çek her roj Li ciyekê didin. Di bîst û dudoyê Tîrmehê de li Qamişloyê li tirimbêlekî dan û sê jinên têkoşer şehîd kirin. Yek ji van jinên têkoşer Jiyan Tolhildan a fermandara Yekîneyên Antîterorê ya tê bû. Yên din jî yek fermandara YPJ'ê Roj Xabûr ya din jî endama ya tê Barîn Botan bû. Ev her sê jin, bi taybetî Jiyan Tolhildan gelek caran bi hêzên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re li dijî DAIŞ'ê operasyonan pêk anîne. Qesedê di peyama xwe de ne tenê êrişa dewleta Tirk a hovan e, her wiha dûrûtiya koalîsyona navnetewî jî bi tundî şermezar kir. Piştî êrişê sê rojan, ev car li ser navê CENTCOM-a Fermandariya Hêzên Navendî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê peyameke sersaxiyê hat belavkirin. Lê Centcomê di vê peyama xwe de navê kujeran neda, ji dewleta Tirk re yek tiştek jî negot. Di peyama Centcomê de tişta balkêş ew bû ku cara yekem e li dijî sûîkastan beyanek didin. Diyar e Erdogan ji van dûrûtiyan hêz digire. Sedema van dûrûtiyan jî eşkere ye, siyaseta berjewendîparêz yên destê Erdogan xurt dike ne tenê siyaseta hêzên navnetewî, û dewletên herêmê ne. Her wiha hdp ne têde muxalefeta li Tirkiyê bi taybetî jî muxalefeta şeş qolî bi helwesta xwe ya nijadperest piştgiriya Erdogan dikin. Ev muxalefet heta niha piştgirî da hemû tezkereyên şer, piştgirî da hemû êrîşan. Di vî warî de wezîfe dîsa dikeve ser milê kurdan û dostên wî. Kurd xwe îspat kirine ne tenê xwe, cîhanê parastine. Şerê berdêlgiran ya li dijî DAIŞ'ê nebe niha ev hêz li Rojhilata Navîn xwedî dewlet bûn û hemû cîhanê tehdît dikirin. Bi canfedayiya Kurdan dewletbûna vê hêza hov hate rawestandin. Niha jî Tirkiye ji dêvla van hêzan ve daketiye qadê û tifaqa wan a herî mezin jî ev hêzên hov in. Kurd û dostên wan li hember vê rûreşiyê li ciyekî gelek rast disekinin. Û divê vê yekê bi cîhanê jî bidin famkirin. Her kurdek dilsoz û dostên kurda, her demokrat û mirovperwer ji vê yekê berpirsyar in. Têkçûna kurdan êdî ne tenê têkçûna kurda ye. Bi êrişa Zaxo re jî eşkere bû ku heke kurdên şoreşger têk biçin, ew ê hovîtiya dewleta tirk çar hawirdoran dagir bike. Divê rê li ber vê hovîtiyê venebe.